Heddiw, ni wedi dod yma i ardal Caerffili. Achos eleni, ni'n dathlu pen blwydd rhywbeth arbennig sydd wedi helpu siapo ein dealltwriaeth o ddeoryddiaeth y wlad. Y Tregboint.
Mae'n 80 mlynedd bellach ers i'r pileri eiconig yma ddechrau ymddangos ar draws y wlad. Y rheswm cafon nhw i adeiladu oedd cyn 1936 oedd y mapiau ddim yn genedlaethol, ddim mor fanwl gywir, ac oedd y system o fapio yn, yn dechrau torri lawr. So penderfynwyd bod angen cael system cenedlaethol, bod posib defnyddio rhain i adeiladu ac i, i, i wella'r mapiau. Gweithwyr o'r arolwg ordnans nath adeiladu nhw, yna dimoedd mawr yn nhw'n uh, gorfod cerdded i fyny'r mynyddoedd efo tywod a sement a bob dim. Oedd o'n lot o waith caled er mwyn cael pob un wedi adeiladu. Felly Gareth, dyma trig pwynt. Ie, yeah, um, pwynt triongli. Mae'n uh, mae anhygol i feddwl bod nhw wedi adeiladu 6,000 a hanner o'n nhw. Mae, ma nhw'n dweud bod eu pyn bach fatha iceberg oherwydd yeah O dan y fo, mae yna fwy o goncrit byth, mae yna tua fetr o goncrit o dan y ddaear hefyd. Wedyn ar y top 'ma, mae gen ti yym fel bachyn i roi dy y theodolite i fewn. Oedden nhw'n gwneud siŵr bod y theodolite yn yn hollol saff, a wedyn drwy edrych ar trig pwynt arall, oedden nhw'n defnyddio ongle wedyn i weithio allan yn union lle oeddan nhw.
O'r pwynt trig ar Gomin Caerffili, mae modd gweld dau pwynt trig arall, Mynydd Mayo i'r gogledd a Mynydd y Garth i'r gorllewin. Mae hyn yn holl bwysig i lwyddiant y mapio, achos os ydym yn gwybod y pellter rhwng pwynt A a phwynt B, ac yna gweithio mas yr onglau, y pwynt C. Gan ddefnyddio trigonomeg syml, allwn ni wedyn ddarganfod y pellter rhwng pob pwynt.
Ac unwaith mae mesuriadau un triongl wedi eu gwneud, mae modd ail-adrodd y broses er mwyn mapio ar draws y wlad. Erbyn hyn, wrth gwrs, nid yw pwyntiau trig yn cael eu defnyddio i fapio gan fod y dulliau modern megis GPS a lluniau lloeren yn cael eu defnyddio. Ond, Wedi dweud hynny, os o'r goll yng nghanol y wlad heb ddim byd ond map a chwmpawd, yr hen ffordd yw'r ffordd orau.
Hei, Fath. Hei, Siwsef. Iawn, yn ffresh.
Ffresh yn cael ei ddisgrifio hyn. O't ti'n rhywun sy'n defnyddio Trig pillars yn aml. Ydw, mae trig points yn bwysig oherwydd beth maen nhw'n cael eu galw yn fixed points, sydd yn golygu fod nhw ar map dda nhw ddim yn symud. Nawr ar map OS maen nhw wedi dynodi gan triongl fach glas da'r cylch yn ei canol, a beth ni'n gallu gwneud yw edrych ar y map ac edrych ar y mynyddoedd, defnyddio triangulation, i darganfod yn union lle rydyn ni. Nawr, fan hyn, ar y ridge 'ma, 'dan ni'n gallu gweld Comin Caerffili, Mynydd Deio ac y Garth. A beth nes i yn gynharach oedd cymryd bearing yn defnyddio cwmpawd o bob un, tynnu llinell ar y map, ac yng nghanol y triongl, dyna'n dynodi lle rydyn ni nawr.
Ond yn y dydd yn yr oes mahoni, lot o pobl, oedd pob un gyda ffôns, pob un gyda tabledi. Pa mor bwysig yw e i cadw'r traddodiad yma i fynd? Wel nid traddodiad, sgil. Oherwydd mae ffonau a cyfrifiaduron, maen nhw i gyd yn dibynnu ar batris. Yep. A mae batris yn marw. Mm -hmm. Mae angen y sgiliau yma i daganfod, tiod, os ti mas yn mynyddoedd yn cerdded a mae rhywbeth yn mynd yn gynhwyr, da chi'n gallu daganfod trwy defnyddio triangulation a defnyddio trig points, Lle rydych chi yn union er mwyn ofyn am help neu just pigo lan lle rydych chi ar hyd y daith.
Felly tro nesaf y byddwch yn cerdded ac yn pasio pwynt trig. Byddwch chi'n gwybod yr hanes pwysig mae'n dweud ei chwarae yn helpu i fapio Prydain. Ac o ystyried yr adnoddau bryd hynny, y cywirdeb anhygoel y ddaeth o fapio trwy'r dull yma.